Wektory düzüjileri dagtmaga degişli mysala garalyň. Goý bize üç üç sany wektor berlen bolsun. Olaryň her biriniň uzynlygy degişlilikde A deňdir üç metr, B deňdir dört metr, C deňdir on metr, we olaryň arasyndaky burç teta otuz gradsa deň bolsun. A wektoryň iks hem-de ýigrik düzüjisini, B wektoryň iks hem-de ýigrik düzüjisini, edil şonuň ýaly, C wektoryň iks hem-de ýigrik düzüjisini tapmaly bolsun. Onda, onuň üçin. Ilki bilen A wektoryň X okuna bolan düzüjisini tapalyň. A-sy A wektoryň X oky bolan düzüjisi. Bu wektor bu koordinata okundan A wektor X okuň üstünde ýatyr. Onda A wektoryň X okuna bolan düzüjisi A A wektoryň X oky bolan düzüjisi AX A wektoryň özüne deň bolar. Ýagny X okuň üstünde A wektoryň özi ýatyr. Ýagny AX düzüjisi A wektoryň öz uzynyna deň bolar. Emma A wektoryň Y okuň düzüjisi, ýagny oňa perpendikulýar bolan düzüjisi, nola deň. Ýa-da başga söz bilen aýdylanda, A wektoryň Y oka bolan kölegesi nokat bolup durýar, ýa-da onuň Y oka düzüjisiniň uzynlygy nola deň. Bu basyp boldy. Edil şonuň ýaly, B wektoryň X oka bolan düzüjisini tapsak, B wektoryň ujundan X okuna perpendikulýar gönçüri geçirýäs. başlangyjynda eýýäm ilki sokuň üstünde ýatyr. Başlangyç nokady kesiş başlangyç ilki sok bilen kesişme nokady bilen BN wektoryň ahyryndan ilki soka indirilen perpendikulýaryň kesişme nokadyny birikdirsek, biz BN

Kosinus zeta köpeltmek hasylyna deň bolar. Sebäbi şu görnüş uçuşykda görnüşine görä burçuň kosinsy şu burçuň kosinsy garşy sepleşýän katetiň bx-iň gipotenuza ýagny bwrn gatnaşygyna deň. Bu gatnaşykdan biz bx tapsak b kosinus zeta bolar. Munuň san bahasy B dörde deň. Kosinus teta, kosinus otuz gradus, ýa-da başgaça, kök aşagyna üç gatnaşan iki, iki kök, ýa iki kök aşagyna üç, bulam takmynam, iki kök aşagyna üç, san bahasy takmynam üç bütin ýüzde kyrk alty a deň bolar. Soragyň, D soragyň jogaby, ýagny B wektoryň Y rokoryň düzüjisini tapmaly bolsa, B wektoryň ahyryndan Y rokuna perpendikulýar gönçüzigi geçirýän alnan we şo nokat bilen B wektoryň ahyryny birikdirsem, netijede BY wektory alan. BY, BX, B Bu kesimler gönügurşutjuşlygy emele getirýär. Şol gönügurşutjuşlykdaky burçuň sinusy B, ýagny gönügurşutjuşlykdaky garşysynda ýatan katetiň B y gipotenuza, ýagny B bolan gatnaşygyna deň. Bu deňleme bu gatnaşykdan B y tapsam, B köpeltmek sinus teta bolar. B-niň san bahasyny hem-de tetanyň bahasyny ornuny goýsam, sinus 30 gradus. Ot sinus 30 gradusda 2 den nula deň. Bular gysgalyp, netijede 2 bahany alaryn. E soragyň jogaby S wektoryň x düzüsini tapmaly bolsun. Onuň üçin C wektoryň ahyryndan X oka bolan X ahyryndan X okuna perpendikulýar gönçüzigi indirmeli. perpendikuliar gönçüzigi indiren ol perpendikuliar gönçüzik x okuny käbir nokatda keser şol iki nokady birikdirsem netijede men s-niň x oky bolan düzüjisini alaryn şu ýerde emele gelen fi burçy tapalyň ýazgyn burçuň Şu taýdaky ýazgyn burçuň bir ýüz segsen rasa deňligi üçin fi burçuň S hem-de B wektoryň arasyndaky togsan radus burçuň hem-de seta burçuň jemi ýazgyn burça, ýagny bir ýüz segsen rasa deň. Olary Theta burçuň bahasyny ornuna goýsam, olaryň hemmesi bir ýüz segsen gradusa deň. Mundan fi burçy hasaplasam, bir ýüz segsenden bir ýüz ýigrimini aýyrmaly. Mundan altmyş gradus burç finiň bahasy gelip çykýar. Onda

SX-iň gipotenuza, Seýor gatnaşygyna deň bolar. Bu gatnaşykdan SX tapsam, Se kosinus fi deň bolar. Se-iň bahasy on, kosinus fi altmyş gradusa deň diýdik. Onda on kosinus altmyş gradusa ikiden nula deň. Mundan on iki äwesem bäş me bäş jogaby bäş metr çykýar. F soragyň jogaby S wektoryň ahyryn S wektoryň y tutujysy edil şoňa meňzeş S wektoryň ahyryndan y oka bolan perpendikulýary indirsem kesişme nokadyny bellesem S wektoryň başlangyjyny birikdirsem Men se y wektor alaryn. Biz bilýäs, şu ýerdäki emele gelen gönüguşluk, gönüguşluk alýas. Gönüguşlugyň e, bu gönüguşluk iki sany gönüguş üçburçlukdan durýar. Şu gönüguş üçburçlukda ýagny gönüguşlugyň garşylyk taraplary deň bolany üçin Şu se bu tarap hem se ýirge deň bolar. Burçuň sinusy garşysynda ýatan katetiň gipotenuza gatnaşygy. Bu gatnaşykdan men se ýirgi tapsam, se sinus fi deň bolar. Se sinus fi, seniň bahasy ona deň. Fi, sinusyň Fi-niň bahasy altmyş rasa deň. Onda hasaplasam, sinus altmyş rasa on üç kök aşagy üç gatlaşan iki. On bilen iki gysga galyp bäş galýar. Bäş kök aşagyna üç sekiz bütin ýüzde altmyş alta deň bolar.